Hello, our GTV viewers. Muchikamu chapfuura pano pane chino chirongwa takanga tiri kuudzwa isusu nasekuru vakadzidziswa nandabanenge story history rungano hweupenyu hwandabanenge story kubva pakuzvarwa pake mabasa ake akaita muchechi uye zvaanga achiita munharaunda dzakakomberedza munzvimbo dzaaishandira mount selinda nemumwe dzimba dzakakomberedza muchipinge muno takazosiya taakuda kuchienda pane nyaya yekutanga kwehondo yechimurenga yechipiri right sekuru taapane nyaya yehondo yechimurenga yechipiri chii chemukatidonongodzera chakaitwa naNdavanenge Sithole kuti hondo iyoyo itange yechimurenga chechipiri kuti ikokerwe kuendera mberi kwayo uye kuzosvika pakupera kwayo
isati atanga hondo iyi pane mamina akaita makuru nemaputukezi maputukezi aya maputukezi aitora vanhu putukezi kuenda kusatamea Izvi zvibochwa zvevayungu vemaputukezi zvino vaipinda ngomuchirinda
chibochwa chii seko munhu woshanda asikahoregwi shanda mara vaishanda two years vapera two years wodzosa kanya hauna chiro zvino wakazozvinzwa kuti ndabanya kuti ndozvinoitika mamovha anopinda apa uchoti ai izvozvo hazviitiki uchozogarira zuva rimweni padhuze chipatara paya pachinda paya paya movha yokuba uchioremesa akati munoenda kurimwe akati atende satameya asi kodini zvino hanzi ari kushanda akashanda kudini anohora here uchonyana akati zvino chizwa tsamba iyi endawo pakutumwa kuti tsamba manda maningi what ikaguma unombova namangwani futi hondo yatanga muputikezi kubvira nyamashi unomu hatikona kuva chipita vaitwara vantu mahara ichibva yapetuka movha yako dii angachiti ah, ah, ah, wabakune hondo yemaputikezi kuzobvira apapo haa wakati akuzoita mushando mikuru maminya makuru woite musangani ani kuti zvoti ari kutanga hondo chaiye mene muyungu muyungu munhu akashata okumupati kuti tinokona kuwanira zvakanaka wakati angoungaidza vanhu kwamutandahwe koti kwamutandahwe tapesumbange todzavo takatengate tende ndavheneka iyo ndavheneka asvika iyoyo anhu akaungana uchioti kumupanza kuti hai tinokona kuukwa honde akakura tine mamini akakura andino aya andakapangidzwa ninga vadziri mudzangano pana vakweshei ndonga iyi azi ndiyo zvombo zvikuru pana

Andy akatya yambo vanhu vakatya zvikurutu vaona bhachi raiva kuti ndwee chingo akati bhachi yacho dzoka chidzaradza akati yanga chinoita izvi tine zvikuiva totoenda nzvimbo izvi ine musiyana shama vana vobuda mumamizi kwenyu kwenyu kuhondo takaudzwa njira kuti vana vanokubva kuno kwenyu koo kwehondo Sure kwamazuva mashomanani hondo yakatanga yakatanga kubuda mu- mu- mu- munyika kumbe vazhinji inga vatumirwa izvozvo kuhondo kufunda kufunda zvehondo bauchizoti mamina baucho matangisa Vakaita mangoti akati hausiku mwana huu waenda pachikora waazoona mukutira hapisa munhu anyangarika ukaona vana vaungana zive kuti hota vana avo toenda mangwana wani vana vavo peni ino padhuze nechikora chendaifundisa inini paiya nekembe yavaisongana na mama vakoma vechidi kuhondo kana kuti mukuru vazi mupfura kuti vakapa vatosokana apapo
chikora chipi chamaidzidzisa chambeure orit apa pambeure pambeure apa iyo chaiva mutiro nepata yaakapinda chipinda maguru kubuda muchikora vana wapindawo kuchena kuenda mozambique mozambique vakawanda vari over 100 mutumbe vavana vaya vakaungana paba pakuemerana mabhuna apinda abuda uye vakaita kusimuka kuenda kuhondo tibva vasimuka kuenda
vana vese vavaikokerwa ndira maningi nda maningi vamwe mukadoma vaaishanda navo vasharuka vakurukuru manationalist eh, amweni vakuiyoyo vakabatana nana mugabe zvakanyanya Kana waya padhuze yambo nanda maningi. Kana James Chikerema. No amweni vamweni vakati wati chaya siku Indiana. Asi ana mizira ya James Chikerema. Ana teka ana tekere. Mhm. Inga bata ana wataka nyanya. Tekere. Kona ngomo. Ngomo inga vasiana pakuti kuzotangwa kwe kwe kwe zanu. inyaya kuti vechipesana nako nakomo koma woti iko vane muyo ngazviiti tingapere kuurawa kati azvinoita achibva ah, apisa achibva ati a ah, koma chibva ati azviita kati zvinoita ndopakazofomwe pati kuti zanu apapo pakazoka president amaningi umudheba wezwa first second time apapo
saka tiri kuti isusu chakaita kuti ngomo nandavanengi vasiyane pakuona eh, kutya kuti vayo vakatipedza kutiuraya ndingomu waidaro ndingomu waidaro wakati hazviite mabigwana ndakanenge chifamba usiku akati haa mhondoro akati haa yobhiro chidhaya tinozviziva kuti zvinoita izvozvo
chaimupe simba guru rekuti yasirari anosunga ichiti zvinoita chete ndabaniki chii masvikiro anga amugadzazve amupa nemazamu nendonga yanga apa kuti hapachinoita
ndonga ungaziva kuti yakanga yakabve kupi kana kuti yakadini zopa kupa yakababva handizi asi matundu aihambira awo kakuti kuchinoi kuchinoi mm-hmm. ndokwayati kwayane dziya guru raaipinda mukati mwaro mm-hmm. yasapinda ngomunhu umweni futi nde waipinda mudziya mumwe yega vaibhuya kanga vaibvira ati a ah, munhu wainesa waishamisa wo mm. njira yacho yahamba ndiyo akuihamba ndiyo munhu waaendeyo asaipetuka asi iye waiendeyo kunjira mudziyamwo
Alright. Zvimwe pane here zvimwe zvemukada kudoma zvakafanana pamamina pamwangotaura paya apa zvinhu zvinhu zvaishamisa zvaitwa nandabaningi ah, ngezvekuti pamweni waiti akakomana akasangana nawo nemabhuni mabhuni asayona aa matendere bevantu aa matendere chazvituka bevantu

Wasaimbodeka manga manga ngemabhunu. Alright.
Alright. Uh, pane here zvimwe zvemukati mukada kuti domera futi mukada kubuditsa pamabasa makuru akaitwa kuti zimbabwe isununguke ndidambanikisa basa makuru akaitwa ndidambaningokuti nyika yeshe yakasimuka kuenda kuhondo vaya mishando akairegera kuenda kuhondo vakuru nevadoko asi kazhinjitu vakomana vadoko chidoko nevasikana vachidoko ndo vaya vakanyanya kuenda kuwanda yaambo ngomututu waisimudzirwa waisimudzirwa ndaa maningi kuti vanhu vabude vaende
ko mushure mokunge zimbabwe yaite independence tawana kuzvitonga kuzere muna 1980 zvakazosiyane papi navana vamugabe andava nenge story eh, uye chakaita kuti vasiyane chii
hondo yotangwa manje vari pamwepo hondo yotanga hondo mm.

handitendi chona vakapesana ini apa vazobati haa ah, musharuka une hasha u muregerei ndo pakazosiyangana azhinji ariapo azhinji apa right right kubatana mama kubatana right ngatichiti isusu tava nekuzvitonga kuzere muna 1980 mabasa makuru emungadoma akaitwa nditabanenge sitole kubva muna 1980 kusvika paakazoshaya ngari 1980 inga asichabuda yambo ngokuti inga achatene kuchate musangano inga warambidzwa chate musangano wayarambidzwa mati zvokuhamba usiku ndimusingana yake hamba usichionzera vanhu kuti hapana chaka hapana chinoita nyika itinotora chete hondo ende mberi chete hapana chinoitika
chii chakanyanya kuti sokuona kwenyu chainyanya kuti vanyanya kupesana nezanu p f yakazi zanu p f iye ichiti inini ndaakusara ndiine zanu ndonga Ah, vakavagonesa havazombotenderana kuti ashande pamwepo veshe dzamara kuzoti ihondi yaya vayungu vane kuti ihondi yatikurira iyi ngatisangane kulondon kulancaster house tochoti ihondo yapera vayungu vachihanhake vachipai nyika yavo tokuakaenda iyo ino variyo iyoyo kwaye vaite musangano one by one navayungu iyo asi kuona kwedu isusu vayungu vaipinde kufevha mugabe vaita uwo hatingamukoni munhu unonesa uwo ngatisungamidzireni kuti yanyika nyika yauya haa tinozoshanda naye mugabe uwo hatingamukoni chakubati nyika yakazoti yawina mugabe wowina mukuru wavakanga vachitya zvendi nditongogara ndona yagamba guru iroro ramagigwana tongogara akati tongogara uyu akasara kufa uwo haukoni kuitonga mugabe ngaafe tongogara chakodiwo tongogara kambokepichwa wouya zhinji wakambozi ngaambosara kuuya kwake hapana kwazoita accident nemotokari yakadai dai kuba andizvo pakafurwa tongogara purposely kuti asauye muno kuti ungazovhiringidze utongi hwaya hwaa muno hwepati
mhm. uh, uh, right uh, sekuru pane pemusi kunyatsondibuditsira zvinhu ndiri kuchinyatsokuzwa mm. ndaba nekisitole vakanga vasiyana vakuchisiyana ndaba nekisitole amba aine zanondonga after 1980 1980 ehe ana mugabe vechiti isusu taakuite chiko taakuite unit accord eh. vakuite zanu p f kubatana nechiko nesakubatana nesaku right mugabe echiramba echiti takude one party state Eh, ndavanike akati aiwa one party state aiti chii chemukatitaurira pane nyaya iyoyi iyo ndiyo yaakaramba akati one party state atifi takaitenda tiine kuti ndiye waya opposition party yega parliament Mhm. kuchokoro kuita one party state iyi ndakazonanga vazhinji kuti a shakati bakati basa dai kiri one party state aiti taiti ai ndamudamudze kuguruti yangu kushoni zvo zvaazoitika kati ai taizotambudzika tichomutenda musharukwa wakaramba kuita one party state wakaramba kuti ite ite one party state mm.
ko mushure mekunga ivo vakokere hondo vandabanike story chinhu chese chine mavambo chine mapedzerwo echinoitwa vakazoita here zvafanira kuti zviitwe kuti azoti hondo yapera azvizi ngechaakafa achiti ndaendisikazi kukokoshwo shuma Nyika ino haizogarisiki. Kungauya mapresident akasiyana siyana asi haazozvikoni kuti asokushuma kuti midzimu woye tauya nazvo zvozvi takaumina nyika yavo nyika yavo yayi chiti panja todini tasi kuchioneka zvokuita ngemabvuka pashi
saka chakaita kuti chisakwanisa kuti chiitwe sokuona kwenyu imimi chii icho kuti zve ungavasiyana zvina mugabe mhm. eh, kuchoti vaitwa sei une hurumende uana hurumende vasokoto asi kuti vari pambo veshe
saka ngeimwe mazuva muri kuti ndavanenge zitoronga kudire jecha ira muri kuti kudire jecha kuti aiwa ngokuti inini ndatadza kuti ndapindepo kuti ndaamwopa kuti nditokuita purezidhendi saka ngazvichishata zvienda zvararau muri kuti chii wakavaramwira here kana kuti wakadini kana kuti iye wakangonyarara nezvaaisiya kuti zvaifanira kuti zviitwe ena eh, waiti tisokocha ushume zvatawa zvataona izvi mhm. zvino vaya vatore nyika manje voti ako ah, izvo zvinge zvamahara izvozvo tinotonga nyika izvozvo mhm. echiti ah, unotonga nyasa azvizombonaki kumunhu weshe mhm. Vanhu hamba achichema. Ndakazoona kuti vanhu hamba achichema.
Right. After 1980 pane nyaya yechuru farm. Nyaya yeland eh. reform yakatanga pachuru farm. Pane zvamukatitaura here muchidimbu? Eh, unoti isusu singwi singwi yehondo yakuti vanhu vaone ivhu rawo uchoita sure kuti hai chiri famu yaya purazi rake uyo ndopandu atakagwira sisi vanhu haone simba haone matongi avo ukafamu yako ikapuwa vantu kuti vake vakagare vanhu mukahakwe zvikora mukahakwe makiriniki ah, hino hurumende yaitonga yakati a ah, zvingi izvozvo vakochozviputsa mhm. school yakatangwa ina seven teachers aifundisa manesi hob aifundisa aya manesi pashuru farm zvekero zvakaurawa ngokutengi hwanga hwapo hupya hwezanu pf hmm.
saka muchidimbu muri kuti here sekuru imimi ndavanenge story ndiyo wakatange nyaya yeland reform yatakazoti hurumende yakazotedza kuzoita muna 2000 ini kwakukopa ngokuti inga atopangidza kuti nyika ngani ngatiape ivhu vaite madira awo paivhu rawo atakavira
right sekuru muchidimbu pane here chemunoti imimi mungade kuti mutaurire kuvatariri vedu vari kuone chirongwa chinechi pamusoro pandabanenge story ndabanenge chifamba usiku magigwana rimwe makati chi mhondoro makati chi shumba yematare shumba yematare mm. pane zvimungade kutaura muchidimbu tichiti tichivhare tichipendere chirongwa chedu Ah, tinoti takaita bad luck kuti musharukawo wakazofa kuenda izvo zvaida kushuma kuva kumadziri mudzangara asikazi kuzvishuma zvakanaka nazvo tikazviringa zviro zvedu zvinonaka hazvo asi hazvinasi kubati choko rugusa ruzhinji hakuna zvatakafira zvatakagwazira vanhu vazhinji
vatariri vedu vagtv sekuru samsoni Sithole Matshiwaire vatanga tiri kureketa nawo ichitipa nhoroondo yeupenyu hwaNdabanenge Sithole. Vakadzidziswa ndiNdabanenge Sithole. Wakakudzidzisai papi zviya? Chirinda. Eh, standard chii? PTL 1 and 2. Two years. Right. Nemudzimai wawo vari apa.